Ndakabva kuna mai wangu, mai wangu aiumba hari wachitengesa hari saka ndaiba dhaka ramai ndichiumba mombe ndichihwina mumashoo kwarusape uku e, nekuzoweza wakuti matombo ndaiweza matombo munyakwe musha ikoko nekuvhima ndaivhima ndaiweza futi zvemiti ndichitengesa kumusha ikoko migwaku nemipini ndichizobva ndiriko kumusha nguva yehondo ndakange ndiri mujiba kana ndiri mujiba ndaipindawo mukati memasoja ndichipihwa mabifi ndichitamba tamba ndichibhora yangu chechikweshe kusvika ndazobva iko mwana uya kuno kuharare ndauya kuno kuharare ndakasvika kuita tera ndaita tera kuri kambani yainzi paramount garment ndakashanda 1979 up to 88 ndiri paparamount asi ndakaenda kuwezawo matombo usiku ndabva kubasa ndichiisa kumagararies mutown ndichitengesa mutown imomo svika ndibva ndasiya basa ndaona kuti ah, mari yematombo iyi inenge ikuita sei iri kundiitira zviri nani than yandaitambira kuindastiri ndabva ipapo mandadhiraivha mataxi ndadriver mataxi kudaro akaita three months ndichishanda hangu ndakadriver driver ndonoshanda kumba ndichivesa matombo vandasiya zvemataxi aya ndambogadzira maradio mastovhu nemaaini ndichibva ipapo mandachinyazopinda full time nyaya dzematombo idzi ndichivesa hangu matombo ndichiisa magalaries warungu achiuya kumba kusvikira ndakuzotumidzirawo varungu from germany vachiuya pamba pangu ndichiticha e, chingojamba gore gore rega rega ndaijamba gore one ndechitwo vaiuya mastudents ndichiticha pamba ndichienda iko kunyika idzodzo futi dzakaita fanira segermany ndo kwandaa kutoti kumusha because ndokwanogara ndichingoenda ndichinodzidzisa muzvikoro nema individuals ndakaenda nyika dzakafanana nayo germany kuengland netherlands ndikaenda kukuweti ndikaenda kugreece ndikaenda kudubai nenyaya dzematombo iwaya saka ruzhinji rwezimbabwe ini ndokurudzira hangu kuti matombo Sekaunja yedu, matombo edu anokosha kudarika matombo anoizwa kune dzimwe nyika. Ndosaka tichizoona wachiuya kwatiri warungu kuzotenga zvidhori zvedu ngokuti iwo vanozvikoshesa zvidhori izvi kana achitenga achienda mumba make vanoti iwo vamwe vacho zvinovabvisa minyama vamwe ndezvekudhekoreta mudzimba dzavo ko panapa pachitungiza art center makazosvika zve ndakatanga ndichiwezera kumba kwangu muno muzengeza 4 ndopandaiwezera then patakazopiwawo nzvimbo ineyi yakatakadoneterwa neundp ndoyakatidonetera nzvimbo ineyi ndopatakazobvawo mudzimba tichiuya kutotanga kushandira muno muart center tisu wacho akatotanga kuopena center ineyi yo pari zvino pacho ndine varungu vanopota vachiuya ndichidzidzisa ndadzidzisira hangu muno musenda muno musenda ndakadzidzisa kamwe chete kasi kachinji ndinodzidzisira kumba pamba pangu panotozivikanwa nenyaya yekudzidzisa varungu vachibva kunze kwenyika vachivadzidziswa matombo nemi ko muno muzimbabwe pane kumwe kwamunodzidzisa here ndakangodzidzisa kulectuero ndo kwandakambonodzidzisa ndakaenda ndine wana wepasunview college yemuno muchitungwiza newarungu four wamwe wekuinetherlands wamwe wacho waibva kuamerica two ndo wandakaenda ndichinodzidzisa kulectuero kunonzi kuimba shiri Alright. So education yemuno muZimbabwe munofunga kuti iri kunyatso accepta art here vanhu vava kudzidziswa sterek here about art kana kuti inongo appreciatwa kunze kwenyika but isusu semazimbabwean tisiri kuappreciata zimbabwean art iyoyo mazimbabwean ati pache zvedu isusu maartist tisi tinonyatsoinzwisisa mumwe muzvikoro awa waakutongotangawo iye zvino zvichibva nekwatiri tiri kukurudzirawo kuti wakwanise kunge wachitichwa ati chitichwawo muni muzvikoro nguva yese iwairamba ndikungati nezvikoro zvandakamboenda zvakafanana nesekeza 5 primary zvimwe zvikoro zvakawanda wanda chinotaura nenyaya yekuti tiuye tizotichawo chi wana nezveart asi vanhu vacho vangu vasinganyatsozobuda pachena zvinoreva kuti art pache zvedu isusu tinoidzikisira asi varungu vanoitorera pai pamusoro saka i munofunga kuti zvingafambiswe sei kuti art ikwanise kuappreciatwa more especially kune vana vavari vana vari kukura le zvanga zvabvira kuti minista wacho we wezvikoro akwanisa kunge paitwa kana kuti syllabus inoitwa nezveart yo wematombo wokwanisa wokupinda wachiticha wochi wana dei zvakurudzirwa izvozvo ndo zvanga zvine shuwiro yanguwo inini kuti wana wadzidziswe muzvikoro art kwete zvekuti ati eh, toti zvakafanana nesu patakakura because ndiri pasecond generation hansi pafirst generation ndiri pasecond generation we first generation zvakabva kumamisha ndokwawakazvionerawo paiwezwa newakuru wakuru wemamisha yeah zvinhu zvangopaswa on kwamuri ehe ndo mafambiro azvakaita right ko imimi seartist munozvonoma papi in terms of your art and what you are doing inini pari zvino nditoona ndatoa ambasada weart ndinoona pandinoenda ndichinoticha kunze kwenyika eh, ndototorwa saambasada gitare iri ndakaritanga futi ndichiri mwana mudiki ndiri kumbucha ndadzidziswawo nemuzukuru wangu kachiri kabhanju ndaitoweza gitare rakafanana neirori iri riri remuti ndosaka ati yangu yakagara ichiita sei and uyezve ati andinorowa andirowe chinhu one zvinoita mamwe maartist andiri kuona ariko mazuva ano anongoti chawamudzidzisa icho ndo chaanoramba achingoita ini ndindoita zvakawanda fine art ndinorowa fine art ndoipi wanu mhuka real munhu nemhuka ndo yatinoti chi fine art kozoya yedi iyi ndo matoti maabstract macreations aunofanira kufunga wega mupfungwa kuti ndoweza chipi uchitaura nedombo rega dombo neshepi yaro ndogona kukutaura kuti pano kubuda chakati zvinowa ndo zvakurasika wapfanha wedu wemazuva ano vari kunyanyira kuabstract vari kuabstract ikoko but anoramba achingorowawo iyoyo utype one iyoyo mukatarisa rwakaita mugadheni mangu mune zvakasiyana siyana chinonzi artist kana kuti muwenzi haufanirwi kuguma kugumirwa nepfungwa e, tichikura tichi isu tichiri mati taiti taizviti ndiri papedyo namwari kana ndichiti pedyo namwari pakukrieta kwezvinhu ndosaka muchiona mugadheni mangu mune zvakasiyana siyana aya ndipererwe ndinoramba ndichifunga zvinyowani zvega zvitsva zvega zvega ndichienderera mberi yeah. ndo ndonzi ati atisi hafanira kupererwa nekufunga unofanira kufunga zvakawanda atisi unogona kuti kana ukaona munhu akamira apa unogona kutoona kuti munhu yari kufunga zvakati ndo zvinoratidza kuti uyu aine artist